chabva chapindirwa nemauto wafambi vamadeko iri halambholoko mutaseko macomrades kunshani ari selife yenyu machefu ini ndonzi kona ngale ndini mauto ceo ngaona inini matoona masoja isi ndirepresent demoa yaman mukuona inini maona mauto ekustreet neyekubharaki tisu wadu wacho tinodefenda bharaki to defend the street vafambi vengwai vamade kuchabva chapindurwa you know vachapindwa nomauto inenge chapinda mberi basa rekunzwisana ipo unenge yakunakidza vanhu kana kuataka saka tikuti chii ndakaona blot achiposta kaposta achiti yei zvikuitika palife pangu yei ndakapromisa zvinhu zvikatorwa varipo vanhu vakadaro bro ichi takatonziwo takatonziwo ukone here timu iri radai radai iri ndikunoridai nadai nadai nadai nadai nadai kuzofona inenge yakunzi number dzipakugairwa apawa nyika yese yati haakuna here haamwana wapiwa ma 20000 wamwana pakupisa zviriko ende zve zvagara zvichatoramba zviriko kusvika musuri kuya mukomana mukomana wekudenga kuzasi unzwa here kozoitawo wamwe kuzvimapodcast zvine zvinonwa jerepigo hanzi anani komadinga aya unzwa here iwe vanonyepera vanhu unzwa here kuti vanobhilivhisa izvozvi zimbabwe ya different baba mazimbabweans a digitalize izvozvi vakuziva kuti aewa uri kuona here one here eh, vakuziva kuti zimbabwe yeduwa so faka vanhu vari kwamamiri wakutoziva kuti okay hatichaudzwa nengudzi nkona ngala abuditsa ngoma wakutonotsvaga mangoma kune show ende mapromota amazuva ano sana ekwe mazuva ano muridzi webhawa kutongofona direct baba uri papi mufana wangu musabhilive nevanhu bro musabhilive nemablog ayo mablog ayo anozomupanduka akaramba dhiri unzwa here saka imi mitai zvelife yenyu varipo vanonakirwa vasingade something from us kuna vanoposta nekuda kune vanhu vakaita sana punkster vaya ana zim celeb ina atombovazive kana mafesa but panga pakugona kwa they post understand pane mablog amasmall one ana ara kutiktok ananananani santa chichi they post mangoma havana beef andombosangana nawo zura unoti yotenge tasangana tenge ndakuposta iye ndoda mari yedhata ayowa iwawo ndo vanhu vakadhakwa vanhu iwawo kona vanhu iwawo ukazokuposta vanozokubuka uronzo indiri independent kunge royal mint i do my life baba don't give fuck hatoverenge macomments antaura papo as long people they know me unonzi kona ngale pandosvika inini vanhu thousand kana wari million vanofara boza ndake ndakavatadzira mafanzi angu varipowa ndakaramba kuita dhiri nawo akutanga kudhipisa dhiri unzwa here saka blot saitiswe wakazviona indotaura chokwadi nanga munhu boys anditenderere munhu ini ha ndotaura pabhaiswa ndotaura itoda kuona zvandichaona zvacho izvo zvada kuona saka musaudzwe navanhu kuti ye ndingape tikutobhukwa baba laudi unzwa here ah, tikubhukwa izi zinyoni pokofoko bhinzi wakamira iyo auteza yamunoziva yakamira apo teza rirapo asina aripo gd6 itoriko kunzwa bho masendi dzikutowaka ndikatotenga matsende mangu mafanzi ari kusimbisa wai akapera akapera hapana munhu ati apera king man tichazopera but kwete nhasi tichiripo ndozvakataura mudzimu unoera plus toendawo masowe maartist ta ini ndini shapiriona kuti baba ramere ini ndini shapiriona ini yemangoma unzwe here zvandinoita shoma unozvigona bo zvangu ndezvamwari mukazvitedza munoona uromba ndingoti pamwe ane mushonga saka ndikuti chi plot ndamuberi mumwe wangu zvakavharwa ndizosaite depression yelife zviriko vakadzi ndofunga kuti nema ex akava kutofunga ucharoora wakarambana don't be easy zvekutofunga kuti pamwe uchaudzwa life inova vanhu vakadhakwa havana basa mabloga nasparks awo uriwe mapodcast wakutotsvagawo mbiri ndedrama vanodhisa vamwe vanosimbisa paunogona but chandozva chekuti haumise kubuda kwezuva them can stop me ati misike baba zvikutoita ah tone iri rakaipa mpokovoko webhenzi uyu harisi second hand izi bho ah iri demo komana mukumuona akakula uyu tezai two imwe iri kuseri yechidisi kubuditsa mhinoko iyo bho tendi ndipangu rendi ndotobhadharisa vanhu rendi nekuti ndakangwara marari unzwa here saka hande mberi nemangoma kingman musabhilivhe newanhu itai life yenyu ukabhilivha nemunhu ka akakurasisa unoramwa dhiri unzwa here tenda mwari akakupa chipo chekuimba uite zvelife yako anozvadi wato watone mafans sha iso tsvaka mashow baba ndorova around nyika yese wasarasanganawo neni hai tiri kuuya but ndotenderera kumana bhoo Zaka Harare Jerera Masvingo Amheno nosvika ndichitsvaga mari boys with there to fadza mafans edu anotisimbisa kana mira tisipasa kuzodedzwa kapo anenge atogaira munhu wenyama ka blessing yakakosha ndeya Mwari endai mumberi nemangoma boys murege kuitiswa nemadinga ayo kunzwa here murege kuitiswa maartist muchinzi he pasina inini he ana godfather wayo waye havasi tombori masikills vanhu waye ukatomufonera director ndokuendesa kudhiri mkuru madii handonzi ndenge mkuru ndambo hawarwadziwe zvoona zvo zvichiita ona munhu sasingarwadziwe nemumwe munhu palife zvake zvinoita umberi kana munhu uchirwadziwa nemunhu you never success unonyepa iwe uda kusuccessa chii uchirwadziwa uchirwadzirwa nemumwe munhu e azopera e ana munhu asina hita anokwanisa kunobhadhara benzi re 14000 mutaanzi saka utoona kuti emaomana imi then dzangoma dzinoenda neshade handitoposte payoutube pacho ndosenda ini ndoti aumana ndaburitsa ngoma ndipe mari ndikupei wotosenda senda maiko keshe ndosina zvoitwa neni chete izvozvo nekuti ndiri shapiriyona regerai sparks regera nekapodcast kako musapedze musapedze wana saka akutaurisa zvangu but blot keep on going my man zviripo zvinowanika madrugs mageto youths mageto youths zvinodhaka mm. kuimba isinei madrugs oma totoimba boys vanhu vanotofara unotobhukwa musasimbisana zve chilevo yana mukoma sauro chekunyepa iyi